Salam gadyrly dostlar, mähriban watandaşlar. Kanalymyza hoş geldiňiz. Biziň bu günki wideomyzda size kompýuterlerdäki komandar setirler hakynda gürrüň bermekçi. Komandar setirler näme? Komandar setirler e, programma ulanmazdan gönden göni e, kompýuteriň özünde Hat görnüşinde, komanda görnüşinde hat girdip, bir hereketi ýerine ýetirýäs. Onda näme geliň wideomyza girişeliň. Komanda setirleri girizmek üçin şu gözlenýän ýerden orçça komanda estraka diýip ýazyp bilersiňiz. Eger kompýuteriňiz elbetde rus dilinde bolsa Görşümiz ýaly şu taýa çykdy. Ýa-da dostlar has aňsat görnüşi Windows goşmak R. Gyzgyn klawişini basýas we görşümiz ýaly aşakda penjirejik peýda boldy. Şonda SMD komandany girýäs we enter basýas. Görşümiz ýaly biziň komanda penjirämiz peýda boldy. Men bu günki wideoda size öwretjek zatlarym uniwersitetde berilýän zadaniýalar boýunça bolar. Onda näme? Geliň, zadaniýelere başlalyň. Biziň birinji zadaniýamyzda dostlar, şu komanda penjirejigimiziň arkasynyň fonuny we setiriniň, hatynyň, tekstiniň reňkini üýtgetmeli. Onuň üçin şu ýokary gyra barýas, ekranyň ýokary gyrasyna we myşkamyzyň sag ýüzüne basýas. Ondan soň swojstwa şoňa girýas. Ve görşümiz ýaly dostlar, şu taýda

Color komandasy. Color eger nähili reňkine üýtgetişini bilmeseňiz, color help diýip ýazýaňyz. Kömek bolýar iňlisçe. Ve şu yerde size hemme görünüşini çıkarıyor. Hemme color nol was nol yazsanız gar renk bir koysanız sini gök renk ve şolar yalı izgiderli çıkarıyor. Geliň dostlar meňkide ýaşyl reňki goýalyň. Kolor dip ýazýas we ikini goýýas. Görşüňiz ýaly. Ve indiki ekrany eger arassalajak bolsak, layers dip ýazýas. Bu zordulan görnüşinde layers bolýar ingilisçe. Ve ekranymyzy öňki görnüşine arassalaýar. Biziň zadaniýamyzda indiki etmeli zadymyz dostlar. Text faýlyny döretmeli. Bilşimiz ýaly text faýl Word-da zatda bar. Soňra TXT formatly. Onuň üçin text faýlyny döretmek üçin copycon komandasyny peýdalanýarys. Copycon diýip ýazýarys. We bundan soň faýlymyzyň adyny girdýäs. Mysal üçin Näme diýeliň, meniň faýlym diýäýeliň. Meniň faýlym. Ve yzyndan ve munuň yzyndan nokat ve öz formatyny girýär. Format tekstine we faýlyňky bilşimiz ýaly bir hata bolýar ve enter basýar. Görşüňiz ýaly dostlar, hiç zat çykmady. Bunuň sebäbi bolsa, biz eýýäm şu edilen faýlyň içinde durus. Bunuň içine haýsydyr bir hat girdimeli ýadan hem gün çykaman bilýäs. Geliň bir zat girdelim. Salam dostum. Dostum. we näçe enter bassaňam şundan çykmaýar. Bundan çykmak üçin kontrol zeni basýar. Ve soň enter basýar. Şu taýda görüşimiz ýaly dostlar, skopirowany faýl adyn diýä, bir diýä. Bir faýl prowaýd edilen diýä. Geliň indi şu biziň ýazan döreden faýlymyz barmy ýokmy şony göreliň. Ony tapmak üçin şu ekranymyzda görýän şu adresimiz boýunça kompýuteriň içinden prowodnikden gözlemeli bolýar. Geliň oňa geçeliň. Ilki bilen Windows'a geçýäs. Ondan soň polzowatlere girýäs. Ýankyda görşümiz ýaly users diýip ýazylgydy. We ondan soň öz adyna geçýäs. We görşümiz ýaly meniň faýlym şu ýerde bar. Geliň içine-de girip göreliň. Hasda aýdyň bor ýaly. Görşümiz ýaly dostlar, salam dostum ýazylgy hakykatdan hem döredilipdir. Biziň zadaniýamyzda indiki etmeli zadymyz dostlar. şu häzirki adresdäki häzirki ýerleşýän papkamyzdaky hemme faýllaryň spisigini çykarmaly. Atlaryny, ýagny näme näme faýl bardygyny. Ony çykarmak üçin dir komandasyny girýär. Dir komandasyny girýär. Görşümiz ýaly dostlar, şol şu adres boýunça şu papkanyň içinde şu faýllar bar. we olaryň döredilen wagty bar görşümiz ýaly. Bärde virtual box, raboçi stol bar, dokument bar, skaçaýt edilen faýllar bar. Görşümiz ýaly. On ýesan papka bar we içiniň boş ýerini aýdýar. Şunça megabaýt, şunça gigabaýt. Biziň indiki zadanýamyzda dostlar, şu çykaran Hatlarymyzyň hemmesini köpeldip alýas we ýaňky döreden tekstimiziň içine goýýas. Geliň bulary alalyň. Belläp aldyk. We indi biziň yzymyza dolanmagymyz üçin ýokary iki strelkany peýdalanýas. Görşümiz ýaly Opikon meniň faýlym we enter basýas we şu ýerde copyright edenimizi goýýas. Buna yes ýaz. Görşüňiz ýaly şu teksti goýýas. Ve Ctrl Z i Enter basyas. Görşüňiz ýaly skopirowany faýly adin. Bu sahrenit boldy. Ýeriň dostlar gysga wagtyň içinde ýaňky sahrenit eden faýlymyzy görelim hakykatdan hem. Bellendim käsini. Aýt boldumyka. Wazywatyna geçýäs. Bu şu ýerde. Sen girýäs. Görşüňiz ýaly dostlar, ýaňky bellän tekstimiz bar. Biziň indi ýerine ýetirmeli zadanýamyz dostlar. Ýaňky tekstowy faýly göni şu taýda ekranymyza çykarmaly. Onuň üçin notepad komandasy girilýär. Notepad i we tekstiň adyny we formatyny girýäs. Meniň faýlym meniň faýlym we formatyny Hehe. Buna görüşimiz ýaly dostlar, şular ýaly ýagdaýda çykarylýar. Geliň indi bolsa dostlar, papka ýasalyň. Papka ýasamak üçin MKdir komandasy peýdalanylýar. MKdir we papkaň adyny girýäs. Geliň näme diýelim? Geliň suratlar diýelim uly harp bilen. Suratlar.

Biziň indiki etmeli zadymyz dostlar, haýsydyr bir papkadan şu suratlar papkanyň içine zatlary kopirwaýt etmeli, ýagny köpeldip almaly. Onuň üçin ilki bilen suratlar papkasyny suratlar papkasynyň içine girýäs. Geliň oňa girelim. Suratlar diýip ýalňyşam ýazypdyryn. Oňa girmek üçin CD komandasyndan peýdalanýas. CD we bundan soň ýoluny görkezýäs. Yes. Bundan soň users users bundan soň Recep we bundan soň suratlar suratlar görşümiz ýaly dostlar içine geçdi. Geliň indi bolsa dostlar, hemme faýllary köpeldip alalyň. Köpeldip almak üçin copy komandadan peýdalanylýar. Geliň zadaniýada berilişi ýaly Windowsdaky Windows papkadaky zatlary köpeldip alaýlyň. Copy ýoluny görkezýäs. Biz taýajyk we Windows Ýene taýajyk goýýas we hemme faýllary köpeltmek üçin ýyldyz goýýas. Eger ýyldyz dälläni takada goýsak, mysal üçin, hemme diňe tekst goýup faýllary köpeldip alýar. Ýa-da e, APK goýsak, Android-iň birleşenelerini köpeldip alýar. Eger ýyldyz bolsa, hemme faýllary köpeldýär. Görşümiz ýaly dostlar köpeldip aldy. Geliň indi barlap göreliň. Ony barlamak üçin dostlar häki peýdalanyşymyz ýaly dir komandanyň üstünden hem barlap bilýäs. Emma bar faýllar görkezýär. Ýa-da hem prowodniýiň öz içine girip şaýdan hem barlap bilýäs. Suratlar papka girýäs. Görşümiz ýaly dostlar näberli birden faýllar köpeldilip alnypdyr. Kompýuteriň öz faýllary. Ynha gadyrly dostlar, mährem watandaşlar, men şunuň bilen şu günki wideony tamamlaýan. Size okuwda, işde hemme taraplaýyn öňüňizde goýan maksatlaryňyza ýetmegiňizi arzuw edýän. Bu intäk bu setirleriň, komandaly setirleriň ýene-de yzy bar. Ony nesip bolsa indiki wideolarymyzda ederis, goýarys nesip bolsa. Nähili teklipleriniz we maslahatlaryňyz bolsa haýsy ugur boýunça aşakda kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Indiki wideolarymyzda görüşýänçä hoş sag boluň.